Khawvel hel kualtu thla a chen khi kan lo suang tuah ve chin tawh em? Thla atanga khawvel an thlir vauh vauh a, vantheng reng dang zau zawk tlawh pawh tu nih hi kan chak zawng teh lo ni ve mial em? Thla a khian lo cheng dawn ta ila eng nge a an kan ring le? Lei himna rit leh nasa deuh kal pela zang deuha thla leilunga han kal theuh theuh mai kha a nawm hmel riau bani turu Mahse, khing te khi kan beisei ang lo ni ta hauh si lo sela, engtin nge ni ta ang le? Khawvel chauh hian leilung hausakna lo pianpuia hauh lo mai a, thlaah pawh khian leilung hausakna tam tak a lo awm ve reng a. Tah chuan rangka chak te, silver kan tih te, titanium te bakah khawvela thil vang tak, khawvela hmuh tur awm zen zen lo, helium thi kan tih hi tam tak a awm a ni. Chu helium thi chu gram sawmhnih leh pariat chauh a rit pawh Dollar sing li man hu a ni hem mai ni. Kziza ringawt pawh hian khawvel a khawpui lian tak pakhat kum khat chhunga power supply thei tur khawp chak na nasa tak mai a pai hem mai ni. Ram hrang hrang leh company lian tak tak te, Space X kan tih te hian Blue Origin te leh usa te, China, Russia leh India te ngei pawh thla leilung hausakna laichhuak hmasa ber tu nih tumin, Thla ah khian hmunpui leh bupui inkuah tumin hma nasa takin an la a, company lian tak takin investment siam nan an rawn hmang chur chur mai a ni. United Nations in a kum sang khan Zakua sawmbuk leh pasarih a a thu chhuah chuan thla leilungah reng reng khianin tuman ram an nei thei lovang tih a ni vang khan thla leilunga ram inchuhna avang khian khawvela ram leh ramte hi in hmel makna thlengin indopui leh ram leh ram indona a thlen mai pawh hi a hlauhawm hle a ni. Thlak hian a leilung hausakna bakah pian zeken tel pakhat a nia, chu chu bawlhhlawh leng vak vela khi a ni. Chung bawlhhlawh leng vak zingah chuan magnetic substance te reuh te te a leng chum chum thin a. Chungte chuan mihring ina khawl a tirh chho ah te khan harsatna tam tak a thlen chang a awm thin a ni. Chung bawlhhlawh leng vak, magnetic substance, chu thil te reuh te te hriam tak tak te an nih avang in mihring ina a lo hip lut ve palh hlauh a nih chuan a thih pui thei hial a ni. Chu mai bakah thla a chen kan tum a nih chuan kan tum pih ngei ngei tur chu ni atanga lo kal, radiation, hlauhawm tak hi a ni. Thla a radiation hlauhawm tak pumpelh tur chuan thla chu matter khat emaw matter hnih vela thukin kan laikhuar ang a, chumi chhungah chuan kan bihruksan thei dawn a ni. A ni loh chuan thla leilung hmang vek hian vur rama cheng thin te inah vur hmanga in an sak thin ang deuh khan thla leilung hmang khian moon glue kan siam ve dawn a ni chutah chuan kan cheng a nih chuan radiation hlauh awm tak laka ta chu kan him thei dawn a ni thla ah khian lo cheng dawn ta nih la khawi lai hmun ah khian nge kan han che nang a eng nge kan ei anga eng nge kan inang mithiam te leh zir ding mite chuan thla ah khian kan cheng dawn a nih chuan a chhim tawp laia vu khawn awmna laiah khian chen a him in a rem ber niin an sawi bawk a ni zirchenna leh enchhinna ah chuan thla ah khian-- Carrot kan tih leh Tomato kan tih te hi a chin pui tlin ve thei a, thla ah kan cheng a nih ngat chuan kan chawhmeh tam ber tur chu. Khawvel atanga i ei tur pai chho rei tak dah hrat theih chi ro rip rep a nih loh leh Carrot leh Tomato tih na nih chu. Khawvel a kal zel a, thla ah khian Mizo pa a cheng ve a nih chuan. Be hlawi pai leh mai an bai ei chak chang anga a ve thin ngawt ang. Ngaihtuah mai pawh hian thla a chen chu thil harsa tak tur a ni. Miten chhe dan deuh phei chuan a harsa leh zual nasa dawn em em a ni. A chhan chu i tui in tam ber tur pawh i zun thlit fim nawn leh a kha i in tam ber tur a nih dawn avangin miten chhe zual tan chuan thil harsa tak tur a tling dawn a ni. Ni tina in bualfai duh thin tan pei chuan a harsa leh zual dawn mang e. Dinhmun harsa tak leh hrehawm tak pal tlanga nunna thap tak meuh noa engvang kher khera ram ropui tak tak te company lian tak tak tak hian thla ah kher kher hian awm hmun khuar an tum tak le. Khawvel hi chehna tlak ah an ngai tawh lo nge ni a. Hei khawvel hi chhuahsana thla a khawvel thar din an tum ta zawk. Nge ni zawka thla leilung hausakna laka khawvela hrala suma in lak milen an tum ta zawk le?